Bar.
Salam eziz watandaşlar. Biz şu gün ýene bir çykyş edýäs. Temamyzyň ady watandaşlarymyzyň psihiki taýdan ýagdaýlary hemem şu otuz ýyl diktatura täsir etdimi ýa ýok? Hem indi sorag bermekçi. Biziň aramyzda başga goşulyşanlar bar. Olaram ilki sorag bermegimizden öňürti salamlaşsalar gowy bolardy.
Salam eziz watandaşlar giç ýagşy. Sizi hemmäňizi hoş gördük şu gepleşigimize.
Salam eziz watandaşlar, hoş geldiňiz, işiňiz ugruna bolsun. Salam eziz watandaşlar, hoş geldiňiz, işiňiz ugruna bolsun, alyp barýan işleriňiz rowaç alsyn.
Indi hemmäňize sorag bermekçi. Siz birnäçe ýyl daşary ýurtlarda ýaşaýaňyz? Sizçe biziň watandaşlarymyň psihiki ýagdaýy nähili? Hemem şu diktatura täsir etdimi ýa ýok? Hemem öz pikiriňizi aýtsaňyz gowy bolardy. Şu zat barada pikiriňizi. Kim jogap berip bilýär? Eliňizi galdyrsaňyz.
Men jogap berip hem bolarmy? Bor, bor. Aýt.
Galdyrsyn hem bärde galdyrýan. Hı. Çagalar Türkmenistanymyzda birinji diktator geldi Niýazow. Soňunam Gurbanguly alyp götürdi. çagalarymyzyňam psihologiýasy bozuk, erkeklerimiziňem, aýallarymyzyňam. Sebäbi näme üçin diýseň, pul gazanjak diýip, çagalara terbiýe bermek barada wagt aýryp bilemzok. Çagalarymyzam bir enesinden terbiýe almasa ýa mekdepden terbiýe almasa, psihologiýasy bozuk. Çagalar çagalygyny ýaşap bilenoklar. Ya geyip bilen oklar, iyip bilen oklar il deňinde de. Hemişe de yeter yetmezçilik, iş yok, millet parazçılık bar. Bay, garip saylanlıya. O yüzden Türkmenistanda hiç il adalet yok, hükümet yok. Devlet yol başçılar dine özün düşünüyor. Halk aç mı, işsiz mi, onu hiç il düşünen ak. Psikologisi bozulýar. Käbir ine ýurt daşynda gezip ýörler, on ýyl, ýedi ýyl, on bäş ýyl gezip ýörenler bar. Çagalar o ýerde biriniň elinde. Ondan soň olaryň durmuşy nähili boljak? Degişik bolýar hemme tarapyndan.
Düşnükli. Aýallar öňe watanyna gidip bilenok. Psihologiýaň bozulýar kä, kelläň çagalaryňda, çagalaryň bir çaga wagtynda bir öňüňe alyp söýüp bileňok. Ýa olaryň iýende ýanynda ýok, olar açmy, ýalaňaçmy. Jaň edip gepleşeniňde hemişe-de aýralykdan ýadadyk diýip aglaýalar. Ondan soň bärde enäniň bozulýar psihologiyasy, o ýerde çagaňky bozulýar. Şu batlykda şuny aýdybilýän.
Ýene biri öz pikirini aýdyp bilermi? Aýjahan gelneje, siz pikiriňizi aýdyp bilersiňizmi?
Salam watandaşlar, ýene bir gezek giç ýagşy hemmäňize. Şu Sakat sen gowy sorag berdiň da şu otuz ýyllap diktaturanyň täsiri barmy şu halkymyzyň şu psihologiýasyna diýýäňä dogrudanam otuz ýyllyk diktaturaň täsiri gaty güýçli bolan. Çünki şu Nyýaz gelen döwründen bäri mysal üçin kasam kasam etdirip çagalarymyza häzirki bir häzir mysal üçin otuz ýaşyndaky ýigrimi bäş ýaşyndaky ýaşlarymyz Şolaryň kellesi, psihikasy çok gaty bozulan-da. Çünki bir hili parhsyzlyk diýermiň olarda. Mankurt diýer ene Sapar aga, mankurt bolan diýer türkmen halky diýer. Dogrudan hem şo diktatura şu halkymyzy mankurtlyga getiren. Şo diktaturanyň gaty täsiri uly şu taýda. Çünki Kasam Kasam Haktany ýakynda Halkyň sesi kanaly goýdy, anketa goýdy. Kasam Kasam etdirmek diýmek näme zat şu? E, näme dil ýetirsem e, prezidentimize dil ýetirseň elim ugrasyn, dilim ugrasyn falan falan şoň ýaly sözler ýazylan. Şo şo şo sözler bilen çagalarymyzyň 30 ýyllap Diňe beýnisinde şonýalak bir gorky, kasam, kasam edip şu şeýdip ýaşamaly diýen pikir bar dana adamlarymyzda şu wagt eýýam biziň ýetişen neslimizde hökmany şo diktaturanyň täsiri gaty uly. Şu parhsyzlyk-da, esasan parhsyzlyk bar. Bir hili näşumat biz uly göreş gidip dur. Şo zatlara goşulmana-da gorkup ýa-da Aý, meň oň bilen işim ýok diýen ýalak pikirde ýurduň daşyndaky gezip ýören watandaşlarymyzda-da şoň ýaly pikirde entägem bar. Şo näme sebäpden diktaturanyň täsiri hem şo halkymyzyň mankurtlyga şo derejä çenli gelip ýetmegi gaty gözgyny ýagdaý. Şoňa halkymyzyň düşünmegi gerek. Ýurduň daşynda görýäň ene daşynda nähili erkin azat herkim öz öz nemesi üçin göreşip bilýär. Diýjek sözüni azat erkin aýtyp bilýär. Şu zatlardan ugur alyp bir halkymyzyň gözi açylmasy gerek. Bir azajygam bolsa düşünjesiniň üýtgemegini, mankurtlykdan çykmagyny, şo kasam zat hökmany däl, gerek däl-ä şo zatlar. Ony Haramguly ýa-da ne bu haram tohum öz nemesi üçin etýä-dä ony. Öz eden etdiliklerini hiç kim görmesin, halk bizden gorksun diýip şeýle bir neme bilen eden o zatlary. Kasam. Şo şu diktaturaň täsiri gaty uly şu taýda. Şu halkymyzyň şu derejä gelmeginde, şu mankurt bolmagynda, şu ýagdaýlara iň soňky derejä geldik şu mat halkymyz düşünse bara. Şoň üçin gaty uly diktaturanyň täsiri. Şu zatlardan çykmagy gerek halkymyzyň. Sen näme?
Menmi? Men näme üçin bu meselä e, gozgadym? Men medik bolansoň, näme üçin bu zatlar barada aýdasym geldi? Sebäbi men käwagt seredýän-de, men ol YouTube kanallara näme däl, podpisçik däl, ýöne men seredýän, diňleýän, olaryň diýýän zatlaryny diňläňde, olaryň, to ýest, men politik zat bar, nu, o zatlar pikir edemok, ýöne olaryň diýýän zatlaryny, özlerini nähili alyp barýarlar, şo zatlary men analiz edýän, soňra düşünýän, e, köp adamlar, e, bolup biler, psihiki taýdan olar ýagdaýlar gowy däl. Sebäbi eger ýagdaýlar gowy bolsady, özlerini başgaça alyp balardylar. Hemem mara düşünerdiler. Şu wagtky nähili diýin, bolup ýan zatlar diktatura şu wagtky diktatura indi gurbangulyň alyp barýan diktaturasy e, ýalňyşdygy hemme mara ony aýyrsak da biziň işlerimiziň köpdügini şondan soňra da biz köp zatlar bilen işlemegi şony düşünenoklar diňe biz gurbangulyny aýyranymyz bilen hiç zat üýtgemeýär e, oň üstünde to işlemeli köp zatlar bar Şony aýtjak boldum. Şoň üçin men bu meseläni gozgamak isledim. Meň ikinji soragyma eger şu problema bar bolsa pikir edýälermi bize kömek gerek diýip biziň halkymyz, watandaşlarymyz? Kim şoňa jogap berip biler?
Näme kömek gerekmi diýip aýtdy diýdiň, näme düşünmän galdym?
Eger biziň watandaşlarymyz biz diýdigi psihik ýagdaýy gowy däl. Eger şo zatlar bar bolsa pikir edýälermi bize kömek gerek diýip.
Türkmenistanyň halkyna kömek gerek diýipmi? Olar
Hä, şol adamlar pikir edýälermi, wagty barmy, mümkinçiligi barmy, ýüzlenýälermi, işleýälermi, şoň ýaly zatlary edýälermi?
Olar şu Türkmenistana gazanandan soň Türkmenistanda uly üýtgeşiklik boljak diýip uly arzuw bilen garaşýar. Türkmenistanyň halky şu wagt siz bilen-ä habarlaşýarlar. Şu gelse üýtgejek, şuny ýaly sajetler boljak, okuwlar güýçlenjek, bilim güýçlenjek diýip şeýle diýýär, iş köpeljek diýse olar şeýle bir begenýärler şu wagtara gününi sanýarlar has haçan boljak. gowy zatlar haçan boljak? diýip, olar uly arzuw bilen garaşyp otyrlar. Gije-gündiz dilegimiz şeýle diýýär. Enşalla bolsun diý, agzyňdan Alla duýsun diýýärler. Hum. Indi şu Türkiýedäki çagalary deňe, Türkmenistanyňkylary deňe. Bular çagalaryň ýa sawatly sähel bolsa psihologiýasy bozulýar diýen oňa gowy neme diý ene neme ene ihtiýajy bar ata ihtiýajy bar enesi atasy ýanynda sähel bolsa psiholog doktorlara göterýeler ba dä kakasy ýanynda bolsun diýeler çagalar üçin eýle bir seredýeler çagalaryna üns berýeler bizde türkmenistanda öýle zat ýok ahyry. Olar mekdebe, irden mekdebe barýan, and içirýärler, elim-aýagym gurasyn. O çaga näbilsin o zatlary? Diý diýse diýer durar. Sebäbi indi otuz ýyllap şu türkmen Nyýaz geleli bäri bar-a gorkuzmak bilen olar hiç hili aňy ösmediler-de, diňe gorky bilen ýaşadylar.
Ýok, meň soragym manysy başgaçady. Men näme üçin bu soragy berdim? Men özüm onda bir soraga jogap bereýin. Biziň watandaşlarymyzyň birinjiden pikir etmäge wagtam ýok, mümkinçiligi-de ýok. Heme mara 30 ýyllyk diktatora bolansoň, olar pikirem edenoklar bu zatlar barada. Ýöne kömek gerek, hakykatdan hem gerek. Ýöne olaryň näme üçin wagty ýok? Bolup biler, eger bir maşgala bolsa, ýa aýaly, ýa adamsy başga ýurtlarda ýaşaýarlar, çagalary başga ýurtda ýaşaýarlar, olary üpjün etmeli her zat bilen. Şonuň üçin hem olaryň wagty ýok özi barada, öz şahsy duýgusy barada. saglygy barada pikir etmäni, olar barada diňe men pul gazanmaly, çagalarymy hemme zat bilen üpjün etmeli, şo zatlar barada pikir edýärler. Ýöne bir zat bar, bu dogrudanam diktatoryň nemesi, priçinasy, to ýest ýöne onda-da Bir azajyk pikir etmek gerek, gelejekde nähili bolar? Biziň çaglmy şo taýda galan çagalarymyz meň adamym ýa meň maşgalam nähili ýaşar şu zatlardan soňra? Hemme zat täsir edýär adamlara. Şony diýjek boldum. Üçünji soragym, ene-atasyz çagalaryň psihikasy nähili ýagdaý diýip pikir edýäňiz? Züleha gelneje siz jogap berip bilmersiňizmi? Men jogap berjek bolup göreýin. Aýraçylyk hiç gowy zat däl, aýraçylyk diýen zat bar-a. Ene çagasyndan aýra ýaşaýa, kakasy çagasy bilen aýra ýaşaýa, ulalanyny görenok şolaň. Onsoňam bary pikirleri Näme iýýärlerkä, näme içýärlerkä? Şoň üçin biparh bolýar adam durmuşa. Pikir etmäne ukyply bolanoklar-da, aýraçylyk täsir etýär. Psihologiýasy bozulýar adamyň. Ýaraly ýolbars ýaly bolýar-da adam. Ine, näme diýjegimem bilemok.
Biziň aramyzda Baris bar.
Olam, olam Türkmenistandan birnäçe ýyl çykan. Onuň maşgalasy-da bar. Sen nähili jogap berip bilersiň bu meselä? Çagalaryň psihikasy nähili Türkmenistanda? Ýa-da ýagdaýy? Ene-atasyz ýaşaýan çagalaryň?
Selam aleyküm emmeňize, watandaşlar emmeňize salam. Näle bolup biler? Erbet ýany, ene mehrini görmedik, ata mehrini görmedik çaga näle bolsa-da deýşik bolýar. Ony men öňem etdim. Özüm kyzymdan-da bilýän. Näme üçin diýse, küýsenak. Enem atam diýip, nemeni neme edýär. Meň enem atam diýip agama mesele kaka diýe gelejeme nene diýe oň ýaly örenişen oň ýaly meň ýaly näçe adam bardyr mesele diýelim 10 ýyldyr ýurt daşyndaýym men ýurt daşynda hiç gitmedim Böyle kötü bu durum. Yani e, normal bir neme de değil. Hmm.
Sag olun cevap bermek için.
Soňam näçe ýyldan soň Türkmenistana gaýdyp barsaňam bir hili ýat adam ýaly boljak çagalar senden sowat bu çagalykdan Başga biriniň elinde uly ulalyja eneň ataň elinde uly sen oň üçin bir hili ýat adam ýaly bolup durjakda. Hä men diktatora garşy enesiz ösmedim ýöne Onda-da men prosta özüm neme diýip, öz tejribem bilen aýdaýyn. Men, mysal üçin, enemi görsemem, eger nesip etse, Watana gaýtmak, men hiç haçan duýmaýan, meň enem näme, mähir diýen ol zady hiç haçan duýmaýan. Şoň üçin o çagalara-da nebsim agyrýar. Sebäbi olar hem şeýle duýar diýip pikir edýän. Hakyky.
Hı. Şeýle.
Onda näme men soraglarym gutardy. Biz çykyşymyzy e, gutaraýly. Watandaşlar, e, sag boluň bize diňläniňiz üçin. E, bir minut, bir minut aramıza e, 20-21 geldi.
Ha, meyveli gelmedi.

Ýok, ýok.
Ýok, görnenok siziň gözüňiz. Ýüzüňiz toýspa. Nä, näme zapis etjeksiňiz? Şo şu günki gürleşilen gepmi? Hawa, men üç sany soragym bardy. Okaýynmy tä biziň hemmämiz ýem jogap berdik. Siz jogap bermek isleýän. Siz okap beriň. Onuň soňam Jemile onda. Siz birnäçe ýyl daşary ýurtlarda, sizçe biziň türkmen watandaşlarymyzyň psihiki ýagdaýy nähili? Hemem şu otuz ýyllyk diktatura täsir etdimi? Ondan eger şol psihiki ýagdaý erbet bolsa, bar bolsa, Olar pikir edýärlermi, bize kömek gerek diýip? Soňam ene-atasyz çagalaryň psihiki ýagdaýy nähili diýip pikir edýäňiz?
Başlaýynmy? Hawa, başlaýlyň. Zapis gidipdi onda-da. Bolýa.
Meň aýtjak zadym, biziň şu daşary ýurda çykyp işlänimiziň sebäbi, şu biziň döwlet diýip oturanlaryň nämesinden çykan çykdygymyz belli dälmi? Biz eger döwlet bütin dünýä boýunça dördünji ýerde dursak biz näme üçin çykyp daşary ýurtlarda gullukçylyk etmeli? Biz näme daşary ýurda çykanda doktor doktorlygyny ýapýa, mugallym mugallymlygyny ýapýa, adwokat adwokatyny ýapýamy? Ýok. Hemme kişem şu baryp bir adamyň hastasyna öýünde doktor bolsa-da, ýa mugallym bolsam, adwokat bolsam, şu bir adamyň öýünde bir adamyň eline garap, edil gul ýaly işleýärler. Mysal üçin, sekiz sagat, on sagat işlänok-a. On ýedi sagat, on sekiz sagat işleýärler. Käwagt şu ýigrimi dört sagadyň ýigrimi iki sagadyny işlän wagty bir iki sagat ýatan wagtam bolýar. Soň onuň psihikasy, ruh saglygy nähili boljagyny indi her kimem bilýär-ä. Bir tarapdan aňyrdan Türkmenistandan yzyndan haýsy bir adamyň yzyndan oňat habar gelýär. Mysal üçin, yzymyzdan oňat habar gelen wagty iki gün guş bolup uçýarys. Mysal üçin, çagalarymyzyň seslerini eşiden wagtymyzda, interneti ýapyp, şu seslerini eşitmän wagtlarymyzam kän boldy. Bir hepde, on gün dagy hiç şolaryň sesini duýman wagtlarymyz boldy. Koneşna, diňe bir daşary ýurtdakylar däl, içerdäkiler döwlet boljak bolsa, döwletiň başynda saglam maşgala bolmaly. Biziň döwletimizde saglam maşgala galdymy? Galanok. Äri aňyrda bolsa, aýaly daşary ýurtdadyr, daşary ýurtda aýaly bolsa, äri çagalaryň ýanyndadyr. Maşgalalar dagydy. On ýyllap bir-birini görmedik maşgalalar bar. Maşgalamy? Saglam maşgala bolmadyk ýerde saglam çaga bolýarmy? O çagalaryň ruh saglygy nähilidigine, o çagalarymyz biziň enesiz, atasyz, ýetim boldy şu mahal. Biziň döwletimiziň hiç umrunda bile diýil. Biziň halkymyzyň nähilligi? Olar diňe olaryň bir pikiri bar, o pikire o baýlyklary sümürip, milliarlary ogurlap banka goýmak. Şu ogurlan asajyk bir näme edip şu ogurlanyň üçden birini şu halka iýdiräýen ýagdaýynda hem halkymyz bu duruma düşmesde. Çagalarymyz perişan halda. Çagalarymyz eneden doglandan gorky, ürki. Şu gün eneler, enelerem şu gün çagamyza bir zada iýdirdik, ertir näme iýdirsekkä, şo gaýgy bilen gijelerine ýatyp bilmän, ruh saglygy psihologiýasy hemmesi bozuk biziň ýurdumyzda ýaşajyk gyzlar oglanlar näçe özüni asanlary bar maşgalalarda näçe erkeklerimiz aýallarymyz özüni asanlar bar kim günäkär muňa şu döwlet men diýip oturanlar günäkär. Ýokarda şoňa patgalyňçylyk edip ýalakalyk edenler günäkär. Özümiziň garnymyz doýa ýalakalyk bilen başga näme bolsa şo bolsun diýip ýörenler günäkär.
Elbetde diktaturaň günäsida şo hemme zat şo diktaturaň şu güne getiren nemesinden gelip çykýada Miwegül ablaň aýtjagy şoda goşulýan men.
Diktatura birinji şo diktaturaň sistemasyny guranlar günäkär. Soňam o diktaturaň sistemasyna uýup adamlary zor güne düşürenler günäkär. Başda şu sistemany gurdular. Şu halk bilmän, halk hiç zat bilmän, aý uruş bolmasa boldy. Armiýada biziň öz çagalarymyz bar. Şu uruş bolmasyn, sagaman şolar bir gutaryp gelsin. Çagalarym oňa gatyşmaň, çagalarym muňa gatyşmaň diýip diktaturanyň nämedenem şu halkyň öz nämesi-de. Kömegi bilen diktatura sistemany bir gurdular, soňam şu şo diktatura sistema hiç zorluk görkezmän, şolar näme diýse şoňa başyny egip, ine şu güne düşdük-dä biz.
Hemem bu hem bu hem bu hem mara miwilin bagşlarsyň siziň sözüňi. Hemem bu zatlaryň biziň gelejekki nesilimize täsir etjeginem pikir etmändirler. Dogrymy aýtsam. Biz näme üçin birazajyk üýtgeşik pikir edýäs? Men on dört ýaşymda çykan bolsamam Watandan, maňa birazajyk üýtgeşik terbiýe berildi, hemem Sowet Soýuzynda önüp-ösen çaga bolamsoň, Hemem Allaha şükür wagtynda çykdykda, ýöne elbetde gowy sebäpli çykmadyk, ýöne ony-da wagtynda çykdyk. Şoň üçin men başgaça ýöne täsirini hiç pikir edenoklar. Her bir edýän hereketlerini, bu zatlary goldan bolýarlar. Aý maňa degenoklar, Znaçyt hemme zat gowudyr. Oň aýaly aýryldy, öldi, asdy, özüni nem etdi, bu zatlary pikir edenoklar. Bu hemme zat biziň, to ýest biz pikir et, biz egoist bolmaly däldir, biz hem her bir adam barada pikir etmeli. Şony edenoklar. Maňa degmeseler, meň maşgalam gowy ýaşaýar, Znaçit hemme zat gowy. O zatlary biz etmeli däl wapşeta. Biz hemme adamlar barada pikir etmeli. Goňşym, bilemok, garyndaşym, dostum, iş ýoldaşym, her bir adam barada. Köçede barýan alkaş bolsun, narkoman bolsun, şoňa eger kömek gerek bolsa, hökmän kömek etmeli. ölüp barýan bolsa, kömek etmeli, skory pomoş çagyrmaly. Şo zatlar barada hiç pikir edinokmy? Ölüp ýatsyn, içsin, birini zorlasyn, öldürsin, şo zatlar hiç pikir edenoklar. Ola o-da erbet neme, nähili diýen, waspitaniýa, ne znam, harakter, Nähili bolýar türkmençe bagyşlarsyňyz. Terbiýe, terbiýe. Hä, hä. Sahra, şu sözüňe azajyk goşaýyn, şu sen hal e, geljekdi, geljekki nesliň psihikasyny, e, olaryň nemesini oýlanok diýende, hiç adam der, aslynda adam gerek däl bu diktatura. Jemgyýet gerek däl oňa näme diýseň şumat türmelere sokup sokup öldürýä olaryňam spisogam ýok ady soly ýok ýok bolup ýitip gitýäler adamlar bilýäňmi şu adamlary öldürip ýok etmek diňe menem şoňa birazajyk goşaýyn hawa o men öz tejribämde gören zatlarymy aýtjak bolýan-da, şu, mysal üçin, şu noýabr meselesi bar, adamlaryň gözüni gorkuzyp, bir sahna guruldy. Hemmäniň habary bar onda. Hawa, ýigrimi bäşinji noýabr nämesi.
Şonda. Mejlis başlan sözüňizi bölýän, biz azajyk biziň wagtymyz azalyp başlaýar. Jemläýdiň öz sözüňizi bormy? Kyn görmäň. Bolýa, bolýa. Näme, ýene giňişleýin gürrüň ederis dagy welin, o temadan entek gaty kän problema diýseň, gaty kän. Ýöne näme, siz pikiriňizi aýdyň, soňam jemläýeliň. Munuň ýene-de dowam edip biler, soňra ýene bir gün. Meň pikirimçe, täze Türkmenistan bolan wagtynda,

mysal üçin näme ederis? Biz şu çagalarymyzy aýamaly mundan soň. O sebäp çagalarymyz saglykly bolan wagtynda, bagtly bolan wagtynda biziň döwletimiz gün-günden güller. Enelerimiz bagtly bolan wagtynda, mysal üçin çagalar köp häzir kim çaga dogýar? Bir sany, iki sany çagasy ýa bar, ýa ýok. Ondan başga çaga dogan, bir biziň döwrümizde dokuz, on çaga, on iki çaga çenli, on alty çaga dogandan bilýän goňşymyz. Bir eneden, bir atadan. Häzir oň ýaly zatlar ýog-a. Şolary düşünmeli, şolary göz öňünde tut. tutmaly. Täze Türkmenistan bolan wagtynda birinji oçert şu konstitusiýany şu e, deputatlar şolaryň hemmesini eger gerek bolsa bize daşary ýurtdan alym almaly bolsam, şolaryň wagtly bolmagy üçin näme edenimizde, näme edenimizde oňa tolar hasaplap Hemme zady şular näçe bir semýa näçe pul bolan wagtynda şolar hiç zada muhtaç bolmaýar. Sebäp biziň döwletimiz baý döwlet, dörünji ýerde durus. Bizi çalyşdyrman öýde oturdan oturdaýan ýagdaýynda şu her semýa beriljek pul ýetip dur ogurlamasalar. Şo biziň tebigy baýlyklarymyz bize ýetip artýar. Ine şonu diýjek boldum da, zamanymyz az bolany üçin jemleýeli.
Sag boluň Miweli gelneje pikiriňiz üçin. Onda watandaşlar sag boluň bizi diňläniňiz üçin. Bu temalar barada köp zatlar aýdyp bolýar. Janyňyz sag bolsun, goşulyşanlara-da sag bolsun aýdýan öz pikiriňiz üçin.